אבער אויב דו ווילסט נישט קומען קיין אומאן ווייל מען וועט דיך ארויסווארפן, איך טרעף א יאר דודי אין אומאן און איך פרעג אים ווי איז ווי איז משה? ווי איז משה? זאגט מען האט מורא צו קומען ער וועט פארלירן זיין פאסטן, זאג איך אים אזא בטלן, די פאסטן וועט ער סייווי פארלירן, אין אומאן האט ער פארפאסט וכך הוה, ווען מען ווען מען האט אנגעשטויסן שמחת תורה, שמחת תורה האט מען אים אנגעשטויסן צו קלאפ די ביינער ווייל ער איז א ברסלב'ער, אין אומאן איז ער נישט געווען, האסט שוין געקענט קומען אויף אומאן, אזוי ווארף מיך ארויס, יעצט פרעג מ. א שיינע א שיינע בעל פרנסה היינט דא, ער פארדינט שיין, האט הייזער, ער געווען א ארבעטער אין וויליסבורג א קאמפעני, קומט מיר אן, מ'גייט, די מענעדזשער האט אים געזאגט, וואס איז געווען די מעשה? ער זאגט פאר זיין מענעדזשער אז ער פלאנט אוועקצופארן אויף ראש השנה צו קענען נעמען צוויי טעג אויף, ווייל ערב ראש השנה איז פארמאכט די געשעפט, א געשעפט פארקויפט דארט וואס דאס וואס ער טוט, ער פארקויפט קעמרעס, א געשעפט וואס פארקויפט, צוויי טעג פארדעם, ווייל צום גדלי' איז ער שוין צוריק דא, ס'איז א פאסטאג, זאגט ער, וואו, ביסט אזא געטרייע ארבעטער, ענדליך נעמסטו שוין א וויקעישן, פארסט מיט דיין, פארסט אוועק אויף יום טוב, שוין, נעקסטע טאג פרעגט ער אים וואו פארסטו? קיין אומאן, גיבט זיך אים א צינד אן די די רציחה אויפן פנים, און עס גייט ארויף צוויי מינוט רופט ער אים אריין אין אפיס, אויב דו פארסט אויף אומאן, זוך א צווייטע דזשאב, זאגט ער אים איך פארשטיי נישט, איך פארשטיי נישט. האט ער מיך געפרעגט אויב איז ארויס געגאנגען. קומט ער אריבער פרעגט דער אישי וואס צו טון. זאג איך אים מאטי גיי נישט צו דיין מענעדזשער פרעגן צו דו קענסט פארן אויף אומאן, מען פרעגט נישט א מענעדזשער צו מען קען, מען קומט זאגן. די צוויי טעג נעם איך אויף. א מאן פרעגט א ווייב וואס צו טון, די ווייב פרעגט די מאן וואס צו טון. בעל הבית איך ארבעט פאר דיר,

סאו קענסט מיר מסביר זיין וואס דו האסט מיך ארויסגעווארפן? ווייל דו ביסט געווען די וואן סטארט אפ? ווייל דו ביסט געווען האסט א בענק לעכער מיר? יעצט בין איך אויך גלייך די זעלבע. און איך זאג דו זאלסט קיינמאל נישט פייערן קיין ארבעטערס. אז דו ארבעטסט פאר יענעם, ווען ס'איז דיין געשעפט, ווען ס'איז דיין יא מושי, האסט א האסט א געשעפט, האסט א אפיס, און דו נעמסט אויף א ארבעטער, און יענער קומט אריין איינזע זייגער מארגען, אה, דא נישט ישיבה, שעפעלע. דער ישיבה קענסטו גריסן צוויי אזייגער גוט מארגן, דא נישט ישיבה. אפיס אווערס, ניין, ניין אזייגער, ניין או וואן. נישט דא ישיבה ניין או וואן, ניין אזייגער, ניין אזייגער.